tokanyora omong'ina oyo taiyo. Tokanyora ng'a omobere twabekeirwe inse bono tokorokigwa nomong'ina omogotu bw'emiaka tisaini. Togakwana nomotisi agwo agatorifaa kogenda esub county ya Manga ase omobere oyo igo giatogenete ochire gotindekwa. Tokaandamana moja kwa moja tokagenda mpaka omochie oria ase omong'ina oria achire aenetigwe. Ntwachire ntwa confirmeti tokanyora ase agwo akorokwa Manga.

Amanyinga agochi ase egari, barusarusie bwango, barusie ebinto biria bia enda bionsi, barutire emichi aria, na erigena. Eeh onkoroku Samuel Matunda, ekenyoro iga iga Nyaramba, esaborokia eye nimwabo Siire. Lokeshen ne Isengera, Nyamira loke county, ekero amang'ana aya aya abeire iga nonye tanya koba seito aye iga, ayande natemete kobora boria abanto baria bamanyete aria ase arabeire, nabo bantebeti iga, egento eke abanto aba nabo bago ebinto ebi bigosambugha. Esanduki eye, yaani ebinto bionsi biatumekire iga bigotugutwa iga, otatiga amakumba aro tagotugutwa aya. Ekero babekire barimeire engoro ime, barente ase eng'endi onye nembori yarenge gose eng'ondi na eng'ondi ekoba. Anga nero yabutoretwe ebigoti, amanyinga aya agende gochia inse aria, naende ba- bamanye korusia enda ase enda barusie egento gekorokwa rituri, rimanye korokwa na amo na na erigena rirutume, manya ko bamanye ko- kotuberera. Bono twacha twarigia ka ngoko. Engoko eyire nde represent ase ororo ng'a ase ekorusia amanyinga, naro ayio nabo nabio ebi togokora buna tware gocha gokorere mogondo ekero tware koyetwara. Abanye abakoro batebete intwe bono togo togokeire buna bagototebia intwe tobwati ng'a ande ng'a igo naria batugutireee yaani oyo nomonto omoa twaretete. Igo nario erarorekane ng'aki, ng'a twakorerania egento eke, naende nkenda koirorera rinde. Riegwa, teri teribwati magoso, ekero ebinto biria biare biatakeire biarutirwe omo aria, bono iga eyio ekoriegwa kawaida. Ekoyi ekoriera iga egosambwa teri koyegwa, egosambwa iga aria, naende yariegwa naende yaera chi ngaki echi kegima. Bono. Abachukuru b'omong'ina baria nabwo nabwo mono bara nabari bare bamura bamwabo.
Mbuya mono ase ribaga, naende nkoiraneria ase chimi emedia yaito goo gototarera aa, naende aya namang'u otwakayaigure kare ng'a. nkobarenge ebinyoro binde, rakini yaye yabeire atokire seita. Bono ase aya ekero aikire iga, ntotagete too totware obomanyi naende oboererani bwabo obuya, ekiagera bono goikera iga, buna yabeire iga, bagatebire ng'a omobere ekero otindekirwe, abanyeneee abanyene mbaroo bakoira, Lakini yanyarekanire omong'ina omobere oyo oretetwe omong'ao otindokoirwe, naende onyorire igo ore buya, mochando onde toiyo, abanyene bachire nomobere, na iga iga bono buna yaikeire iga, torocheeee efamiri nonye ntoragenda koyia omong'ina korwa aria oria ore bono mama nkaa, bono omobere Oria otookire, naende twabeire nomogooko, naende goikera iga, ntitware gosaba abaminto buna eikerete iga, moroche omosigo nore bosio, naende motobwatesie, ekero togocha kogenda gochia aria naende korora torete omong'ina, atimoke ase enka yaye. Kuringana, omanyeteee. Inch'aane nomono ekero omanyete obokorekano nobo okoba, na omonto ekero akure, ngochenchia are. Amanyinga omanyete gatenenire gotara, bono buna ore iga nabo amanyinga aratenene ekieni kiago gesire. Bono, omochando nabo okoba, naende. Goikera iga, nabo ekonyarekana. Ekero abanto mbamomanyete, bensi bande mbarabwo bateebete ng'aki, Oyo taiyo ere. Lakini abande bakaamererania, Lakini esababu eye nere ase engencho omong'ina oyo iga aga agachire inche buna bwone bana koba nomong'ina. Abare goteeba ng'a mbandigie, mbarandigia. ng'a enchera neka rende okorora abana baye gose na abachukuru na abana baye bamokorerete enchera atatagete. Igo oamba korora ng'a ase eke omogusii abande batagete bare oo bono bamanye ng'a omonto omonene gakwanire eng'ana nyesike naende sika abanto abanene gose abanto baria abagotu ng'a enchera bono mbabwati kende. Bono egento babwate na omonwa, na omonwa obo Nigo ore chinguru chinene buna bono iga, ase engencho buna oyo akwanete, igo ndoche ng'a naki eke genderete gokorekana keria kebarengereri. Bono nabo okonyora ngaki ende bono na kende natwara kende tari kogotebi, natwara bokongu. Bono onye riria bako bagoika baika gose bateba abanto onye gento kiabeire batebia abanto, Abanto nabo bakonyora chisemi ng'a inche bagoteeba ng'a kobwate kende kiagochandire borie chisemi korwa ase omonto oramanye.
Motagosuka gatimba rioka.

Manyinga aria tagoiteka gochia ime. Njanye konyenywa igo.
Nonye na omoroto, nonye na omoro, mwachandire engoko.
Ya, inyebetere abwo, inyebetere ang'e omotwe igoro. Eh? Igo. Nye gutore kabisa, gutore pi. Lakini aye mwama omoro ang'ana omoro ori mwama kiege ah, omoro
Ingoke yuma eterago.

Abu abwo abanyagitari nobarenge eserikari engima noyarenge embura nigo yatugwa ogotwa okong'u korende banto nigo batuerwe embura eri banyare korigereria ring'ana amaene omobere nore keri keri magega yabamura bwesacha abamura bwesacha aroro barenge batana na babere nigo banyora ng'a amaene omobere oyi bairusio renge esanduku ime Abanyene ba Sauti Mugirango nigo bachicha na korigereria omobere na konyomongeera konyomongeera banyora ng'a ekeene omobere obo noore. Abanto b'ensemo eyio bonsi nigo bateeba ng'a amaene takonya kong'acha abarogi. Omobere noore bono nigo bayobeka egari na koagachia gochia aria ase ensemo ya bosongo. Bono naende nigo bataete kwesachia erio banyare korenta omong'ina oria nere banyare komoenia, korende ekegusii nigo giakorwa abu abo, Esanduku eria nigo yasambwa, ne chianga chiria chibakorera emeremo, naboigo nabagaaka bateba ekegusii goika morente engoko, engoko eyio yarenge omosubwa nigo yarentwe na konyenywa namanyinga goiterwa gochia embera ime, Naende bateba ng'a goika rigena rinyare kobekwa ororo, erio banyare gotuba embere eyio, naende ekero kwaaba omong'ina oyio agocha, naende nigo aranyare gotindekwa ase okoboko koria koria koria kwaye ase engoro ende engao, bono ekegambauti kiarure ase obotuki bwaye kiarigereirie omochie Nyasae yachiire namagoro aye abere.